Voilà, ech begréissen Iech da ganz häerzlech op der Pressekonferenz de Mëtteg, wou mer net wëllen nei Lockerungsübunge maachen, mee wou mer virun allem déi, déi mer elo decidéiert hunn, wou mer déi wëllen erklären, wat dat heescht, u wat fir enge Reegelen se ee muss halen. wéi dat wäert kontrolléiert ginn. An an engems wëlle mer Iech och e puer Zuele gi vun deenen éischte Phasen, déi mer jo elo hannert eis hunn, wat d'Police kontrolléiert huet, wéi vill Saache verbaliséiert gi sinn a wéi vill Leit och selwer reklaméiert hunn. Ech mengen, wann ech soen, keng nei Mesurë kënnege mer haut un, dann ass et awer desto méi wichteg, déi, déi mer ugekënnegt hunn, eng Kéier prezis ze erklären. Well ech hu misse feststellen an deene leschten zwee, dräi Deeg, datt, mengen ech, awer nach net alles esou richteg verstane ginn ass, wat mer dann elo ugekënnegt hunn, wat ab nächste Méindeg méiglech ass. Ech hunn dat misse feststellen an der Ëffentlechkeet, mee virun allem och an deem, wat lénks a riets nach interpretéiert ginn ass an eenzele Saachen, déi decidéiert gi sinn. An duerfir ass et esou wichteg, datt mer wierklech wëssen, wéi déi nei Reegele vun e Méindeg sinn, wéi se wäerte kontrolléiert ginn an och virun allem, firwat et esou wichteg ass, datt mer eis dorunner halen. Mir däerfe vun e Méindeg erëm un erëm fräi zirkuléieren. Eng Rëtsch Aktivitéiten nogoen, awer ënnert Konditiounen. Dat heescht, et wäert net sinn, wéi et virdru war oder wéi et fréier war, ier dee Virus do war. Et wäerten eng Rei Konditiounen doru gebonne sinn. An déi nächst dräi Wochen, déi wäerte weisen, ob mer mat méi Eegeverantwortung, also Eegeverantwortung vu jiddwerengem vun eis, inklusiv mir zwee hei uewen, ob mer mat méi Eegeverantwortung kënnen dee Virus an de Grëff kréien. An dat bedeit dann och, datt vun deenen dräi Wochen, vun deem wat mer elo wäerte maachen, ofhänken, ob et en Échec gëtt oder ob et keen Échec gëtt, wat dann och dono geschitt. Dat heescht, mir dat wat mer elo wäerte maachen déi dräi Wochen, esou wéi mer eis wäerte verhalen, wäert och natierlech aner Leit betreffen, déi dann de Moment nach am Lockdown sinn, déi nach zou hunn, zum Beispill verschidde wirtschaftlech Secteur wéi den Horeca-Secteur oder d'Hotelleriebranche zum Beispill, Restauratiounsbranche, pardon, an Cafésbranche zum Beispill, ob déi an der nächster Phas och eng Chance kréien, fir hire wirtschaftlechen Aktivitéite kënnen nozegoen. Dat heescht, mir hunn eng immens Responsabilitéit par rapport zu eis selwer, par rapport zu deenen aneren a par rapport zu deenen, déi elo nach leider mussen weider am Lockdown sinn. Vläicht e kuerze Réckbléck, Mir hunn an deene leschte Woche eigentlech, an duerfir wëll ech e grouse Merci soen un d'ganz Bevëlkerung, eigentlech wéineg Problemer gehat. D'Leit hunn extrem disziplinéiert matgemaat. Et sinn och insgesamt wéineg Beschwerde bei der Police eragaangen, bei der IGP, also bei der Inspection générale de la police, oder och bei mir a mengem Ministère, iwwert dat, wat a wéi kontrolléiert ginn ass. Et koume bei der Police 26 Beschwerden eran, bei mir am Ministère der 5, an d'Inspection générale de la police krut der 9 eran. Dovu sinn der 3 zeréckbehale ginn, also eng dovunner leeft eng Enquête, an zwou, dat si Administrativ Enquêten. Also ech soen dat och hei, fir ze ënnersträichen, datt op där enger Säit natierlech d'Police hir Aarbecht mécht, hir Kontrolle mécht, an op där aner Säit de Bierger awer och nach ëmmer Rechter huet, fir, wann e fënnt, datt en zu Onrecht vläicht en AT kritt huet oder soss eppes, dann huet en och Méiglechkeeten, natierlech, selbstverständlech, wéi dat sech gehéiert engem Rechtsstaat, dogéint Recoursen ze maachen. Mee insgesamt, wéi gesot, déi Beschwerde weisen dat iwwer déi ganz Wochen, datt do relativ gutt geschafft ginn ass. Den Här Schrantz wäert herno als Generaldirekter Iech nach méi Zuele ginn iwwert d'Kontrolle selwer an dann natierlech och, wat eebe wäert änneren. Wann ech soen, mir wäerten näischt Neits ukënnegen, da wëll ech awer nach eng Kéier op dat heiten insistéieren, wat hei steet, a virun allem dat Bild lénks an dat Bild riets. Dat Bild riets, dat ass de Social Distancing, déi Distanz, déi mer sollen halen ee vun deem aneren. An dat Bild lénks ass dat Element, wat jo réischt méi spéit bäikomm ass, den Droe vum Mask, deen elo net nëmmen am ëffentlechen Transport obligatoresch ass, mee och wa mer a Commercen eraginn, mer akafe ginn oder wa mer déi zwee Meter ee Moment emol vläicht net kënnen anhalen, dann ass et absolut wichteg, datt een de Mask unhuet. Mee déi zwou Saachen, déi gehéieren zesummen. Dat Wichtegst ass ëmmer déi Distanz ze halen, well wa mer déi dote Reegelen erfannen, ass dat net well eis näischt Besseres agefall ass, mee dat ass dat well dee Virus sech natierlech iwwerdréit, am stäerksten duerch de Fait, wa mer schwätzen, duerch den, déi Trëpfchen, wéi gesot gëtt op der däitscher Sprooch, déi mer vun eis ginn. An duerfir sinn eben déi zwou, déi zwou Elementer sinn extrem wichteg. An wa mer op méi Eegeverantwortung elo wëlle pochen, dat heescht de Leit Fräiheeten e zréck ginn, wouriwwer mer all frou sinn, ech als Éischten an d'Regierung als Éischt, an datt mer dann awer mussen déi Regeln do absolut anhalen. Also, wéi gesot, dat ass extrem wichteg, dat ze verstoen, datt déi Aktivitéiten, déi däerfen nëmmen ënnert deenen dote sanitäre Konditiounen stattfannen, esou wéi se festgehale gi sinn. Dat kléngt elo ëmmer nach banal, an ech kréien ëmmer gesot, Jo, Dir iwwerhuelt ëmmer dat nämmlecht. Mee mir widderhuelen dat ëmmer dat nämmlecht, well dat esou wichteg ass, fir dat ze widderhuelen, a well mer, well och wann de Gros vun der Bevëlkerung an d'grouss Majoritéit sech wierklech drun hält, an dat, déi gutt Zuelen, déi mer jo och hunn entretemps, déi beléie jo och, datt jiddweree gutt matmécht. Mee et gëtt awer och nach ëmmer Leit, déi net matmaachen. An duerfir ass et esou wichteg, datt mer net elo noloossen an dat ze erklären, datt, wa mer verantwortungsvoll domadder ëmginn, datt mer dann dat Ganzt kënnen am Grëff behalen. Zu deenen Aktivitéiten, déi méiglech sinn, gehéiert och elo e Treffe vu maximal 20 Leit, vun engem Grupp vun 20 Leit an dobaussen an engem Lieu public. An do hunn ech ganz vill Saache misse liesen, déi, mengen ech, falsch verstane gi sinn. Dat heescht am Fong nëmmen an engem ëffentleche Raum. Et heescht zum Beispill net a sengem hënneschte Gaart zum Beispill dat doten organiséieren, eng Party dobaussen. Ech hunn en Artikel misse liesen an enger Zäitsch an enger Zeitung haut, wou stoung, dat wär awer elo e bësse couragéiert, elo kéint wär dat dote méiglech. Dat ass net méiglech. Et ass verbueden, eng Gaardeparty ze organiséieren, nach ëmmer. Firwat ass dat verbueden? Mee Dir gesitt schonn, déi Stëmmung, déi Der op deem Bild hei gesitt, déi weist eis schonn, wéi mir Mënschen och funktionéieren, alleguerten. Dat, wa mer natierlech esou eppes wéi dat doten organiséieren, och wa mer nach dohinner komme mat engem gewësse Bewosstsäin vun deem Respekt vun deene sanitäre Konditiounen déi et gëtt. Iergendwann enker am Laf vum Owend geet dat aus dem Bewosstsäin eraus, dann si mer méi locker an da fänke mer un dat doten ze maachen wat do ass. An dat ass genau dat wat mer musse verhënneren, well de gréisste Risiko vum Ustiechen kënnt eben nun eemol bei gréisseren Usammlunge vu Leit, well mer do ganz rapid dann, wann do een an deem Owend dann een do ass deen infektéiert ass, deen de Virus da weidergëtt, An do leien déi gréisste Risikoen, déi mer mussen eebe verhënneren. A wéi gesot, esou frou wéi mer och all ge wären, wa mer erëm dat dote kënnte maachen, et ass nach net d'Zäit dofir. Mee komm, mir maachen elo nach keng Partyen. Komm, mir genéissen de Fait, datt mer elo déi éischt Etapp hannert eis bruecht hunn. A komm, mir kucken duerfir mat där Regelung vun 20 Leit, déi wéi gesot nëmmen am ëffentleche Raum ass an net an doheem am Gaart, fir Gaardepartyen ze organiséieren, fir dat eeben net ze maachen. Dann dierfe mer och sechs Leit bei sech, sechs Leit privat invitéieren bei een heem. Dat ass natierlech fir méi sozial Kontakter erëm ze erlaben. Ech mengen all hu mer drënner gelidden, datt mer d'Famill, aner Deeler vun der Famill net méi konnten doheem gesinn oder och emol erëm e Frënd kënnte gesinn doheem ze invitéieren bei sech heem. Och do bleiwen déi sanitär Konditioune bestoen. Dat heescht, et muss ee versichen, oder net versichen, et muss een dee wierklech och doheem anhalen. Do rappeléiere mer nach méi un d'Eegeverantwortung vun de Leit, well do ass just jiddwerengem seng eege Responsabilitéit, déi e muss spillen, fir datt dat dote klappt an datt mer dat gutt hikréien. Also dat ass e Schratt, dee mer maachen, deen, mengen ech, fir jiddweree wichteg ass, d'sozial Kontakter. Mee do ass et extrem wichteg och, datt mer dat maachen an engem Sënn, datt mer d'Saach am Grëff behalen, an och do ass dat doten net erlaabt, dat soll net sinn, well ech mengen, och dat do ass an deem nämmlechte Kader ze gesinn, wéi dat wat ech virdru gewisen hunn, wa mer bis ufänken op deen do Wee ze goen. Mir maachen dat alleguer gär, mir danzen all d'Kuerte gär, dat ass, dat gehéiert zum Mënsch, an dat mécht eis alles Freed, mir wëssen dat alles, mee do loosse mer eis natierlech ab engem gewëssenen Zäitpunkt awer goen, da komme mer no beieneen, an dann ass d'Ustiechungsgefor, zumols wa mer zu Wa mer och nach dann d'Zuelen net géinge respektéieren, déi virgesi sinn, da geet dat ganz séier, datt mer eis ustichen. Also och dat doten net maachen. Mir, déi sozial Kontaktméiglechkeeten, déi mer elo, déi elo méiglech sinn, déi solle geduecht sinn, fir datt mer wierklech erëm kënnen Frënn, Famill treffen. Awer dat soll an engem Kader sinn, datt mer wierklech de Virus ënner Kontroll behalen. An dat ass awer nëmme méiglech, wéi gesot, wa mer net dat dote maachen. Dann zum öffentlechen Transport, D'Mask am öffentlechen Transport droen, dat ass jo vum 20 den Oktober schonn aktuell. Dat klappt insgesamt relativ gutt, mee ech muss awer och do soen, datt ech Reklamatioune kréien par rapport zu dem Port vum Mask am öffentlechen Transport, datt och souguer wa Chaufferen heiansdo dorop opmierksam maachen, am Bus zum Beispill, datt Nach ëmmer Leit gëtt awer, déi mengen, dat wär net fir si. Ech wëll hei drun erënneren, do sti Protokoller drop, an haaptsächlech beim, do wou de Port du masque obligatoire ass, do wäert d'Police ganz kloer protokolléieren. Här Schrantz wäert elo nach e puer Saachen dozou soen. Et sinn 145 Euro. A grad am ëffentlechen Transport ass et esou wichteg, datt mer de Port du masque eescht huelen, well do déi sozial Distanz hale vun zwee Meter, zumools wa elo méi Leit an d'Busse wäerten, an d'Zich klammen, schwéier méiglech ass. An dann, wa mer eis wëlle géigesäiteg schützen, ass de Mask och do wichteg. Duerfir och do en enken Appell, och do un d'Eegeverantwortung vun de Leit. Voilà, dat wär et vu menger Säit. Ech géing proposéieren, datt den Här Schrantz eis elo e bësse géing soen, éischtens e Bilan ze maache vun deene leschte Wochen, wat fir eng Kontrolle si gemat ginn, wat ass protokolléiert ginn, an dann, wéi mer elo de Fokus änneren, dee jo bis elo louch op dem Kontrolléiere vum entre guillemets, bleift doheem. Dat heescht, datt mer net onnëtz doduerch da zirkuléieren, et war jo net alles erlaabt. A lo gi mer eriwwer op de Contrôle vun de sanitäre Konditiounen, géing ech emol esou soen. Den Här Schrantz wäert eis elo soen, wéi d'Police sech wäert do organiséieren. Merci. Merci, Här Minister. Gudde Mëtteg, Dir Dammen an Dir Hären. Et ass schonn oft gesot ginn, mee et ass der Police hir Missioun am État de crise, fir den Ordre public oprecht ze halen an derfir ze suergen, datt d'Mesuren, déi d'Regierung decidéiert huet, och respektéiert ginn am Intérêt vun eis alleguerten. Ech wollt ufänke vläicht haut de Mëtteg mat e puer Zuelen an der Zäit, zënter datt déi Kris ugaangen ass. Et muss ee wësse bei deenen Zuelen, datt déi net permanent konstant waren iwwer all déi Wochen. Et ass schonn esou, datt an deene leschte Wochen déi Zuele staark ofgeholl hunn. Bon, vläicht fir ze soen, déi ganzen Zäiten huet d'Police nach ëmmer op véier Plazen den Accueil fir d'Bierger assuréiert. D'Police war och weider aktiv, fir d'Kriminalitéit ze bekämpfen. Also mir hunn Zum Beispill d'Patrouille anti-cambriolage assuréiert. Mir hunn Aktioune gemaach am Drogeberäich op der Gare. Mir hu Kontrollen am Verkéier gemaach, Enquêtes judiciairen an esou weider. Nieft deenen normale Missiounen a Patrullen huet d'Police awer zousätzlech speziell Covid-Patrulle gefuer. An dat 24 Stonnen op 24, 7 Deeg op 7 am ganze Land. An de But vun deene Patrulle war fir ze kucken, datt déi Bestëmmunge vum Règlement grand-ducal vum 18 Mäerz giffe respektéiert ginn. Et kann ee vläicht um Rand soen, datt, fir deen Dispositif ze assuréiere, Polizisten aus allen Servicer an Unitéite gehollef hunn, mee esouguer administrativ Beamten erëm aktivéiert, an dat war schonn e grousse gemeinsamen Effort. Am Total hu mir als Police ronn 6.000 Kontrolle betreffend Mesurë vun der Regierung a siwe Woche gemaach, also eng 850 pro Woch. Bei deene Kontrolle goufen 2.000 Avertissements taxés a Convocatiounen ausgestallt. De groussen Deel dovunner war wéinst Verstéiss géint den Artikel I bei net erlaabten Deplacementer. Mir hunn eng ronn 80 Procès-verbauen geschriwwen. Dat war fir e ganze Sammelsurium vu Saachen. Dat goung zum Beispill vun engem Café oder engem Geschäft, wat sech net un d'Bestëmmungen gehalen huet, awer och Privatleit, déi Feiere bei sech doheem organiséiert hunn. Zesumme kléngen déi Zuele vläicht no vill, Mee eis Appreciatioun um Terrain, déi war generell, datt d'Leit de Message vun der Regierung séier verstanen hunn an datt se sech och un d'Reegele gehalen hunn. Mir hoffe selbstverständlech, datt dat och elo esou weidergeet. Et kann ee wierklech soen, datt et bis elo zimmlech gutt verlaf ass. Mir hunn, den Minister huet et scho gesot, iwwert eisen e-Kommissariat eng 800 Messagen an der Zäit erakritt, wou d'Leit eis Saache gemellt hunn. A bei deenen 800 Messagen a Froen, déi se eis gestallt hunn, do ware just 26 Kritikpunkte fir d'Police. Wann ee kuckt, bei all deene Kontrollen, déi mer awer gemaach hunn, ass dat wierklech minimal. Ech mengen, der Tatsaach, dass mer sensibiliséiert hunn an da probéiert hunn, d'Leit ze raisonnéieren, respektiv ze responsabiliséieren an eréischt ze verbaliséieren, wa wierklech näischt anescht méi fonctionnéiert huet, datt dat déi richteg Approche war. Et ass, an ech mengen definitiv wäert et och net eise But sinn als Police, fir d'Leit ze schikanéieren, well ech mengen, déi Zäit hei ass fir jidderee schwéier genuch. Mir handele just am Sënn, fir de Virus an d'Propagatioun vum Virus ze verhënneren. Fir vläicht elo e bëssen an d'Zukunft ze kucken, An der Phas, déi nächste Méint uleeft, wäert d'Aarbecht vun der Police net ofhuelen an och nach ëmmer wichteg sinn. Mir haten am Confinement d'Chance, datt et iwwerall méi lues gaangen ass. Mir hate manner Abréch, mir hate manner Verkéier, mir hate manner Accidenter. Am Deconfinement Wäert dat awer erëm anescht sinn, wann et dobaussen erëm rullt, dann huelen och eis originär Missiounen nees zou. Mir stellen eis awer natierlech dodrobber an. Wéi schonn oft gesot, mee ech wëll et awer och nach eng Kéier widderhuelen, Méi Fräiheet heescht och méi Verantwortung fir jiddwer Eenzelnen. All eenzelne Bierger ass net just fir sech selwer verantwortlech, mee och fir déi aner Leit. Ech mengen, dat misst jidderengem aliichten, Mee et wäert awer wahrscheinlech leider net ouni Kontrolle goen. D'Prioritéite vun eise Kontrollen an dëser neier Phas sinn anerer. Mir wäerte wéi gesot net méi onbedéngt elo oder iwwerhaapt net méi déi Deplacementer a Fro stellen, déi d'Leit maachen, well de Generelle bleift doheem Jo opgehuewe gouf. Dräi Elementer wäerten haaptsächlech am Mëttelpunkt vun eisen zukünftege Kontrolle stoen, an dat ass de Social Distancing, Dir hutt et och gesinn um Slide virdrun, d'Droe vu Masken an dann eben déi Usammlunge vu méi wéi sechs Leit privat doheem oder méi wéi 20 an engem Lieu public. Mir wäerten als Police weider eng verstäerkte Präsenz um Terrain hunn a besonnesch kucken, do wou méi lass ass. Mir probéieren esou ze verhënneren, datt de Message vum Deconfinement falsch interpretéiert gëtt. An dat Beispill vun de Partyen ass gutt. Fir esou Partyen a Fester ass an dëser Phas wierklech nach net déi richteg Zäit. An dësem Fall wäerte mer och keng Sensibiliséierungsphas maachen, mee direkt verbaliséieren, well ech mengen, dass mer wierklech elo kënnen dovunner ausgoen, dass och dee Leschte misst verstanen hunn, ëm wat et geet. D'Police wäert da reegelméisseg kommunikéieren, wat festgestallt gouf, wou a firwat mer hu missten intervenéieren. A wann ech kann e perséinleche Message do abréngen, Mengen ech, et wär wierklech ideal, wa mer kéinte berichten, datt mer kee Verstouss géint d'Reegele festgestallt hunn. An dofir ziele mir op Iech alleguerten. Ech soen Iech Merci. Voilà. Da si bestëmmt Froen do. Raphaël Dickes fir rtl, Ech wollt froen, a wéi fern d'Police dann d'Recht huet, wierklech bei Leit heem eranzegoen, fir ze kontrolléieren, ob do net méi wéi sechs Gäscht present sinn? Jo, also mir kënnen net einfach esou an eng Privatwunneng eragoen. Dat muss enker kloer gesot ginn. An dat ass och net dat, wat mir wëllen. Mir hunn awer wahrscheinlech eng ganz Partie aner Méiglechkeeten, fir ze constatéieren oder ze aktéieren, wa Leit sech net un d'Regeln halen. An déi kënne mer an e Rapport un de Parquet integréieren, deen dann appréciéiert, ob d'Elementer gi si fir eng Strof oder net. Ech hätt eng Fro un den Här Schrantz. Serge Kessler, Radio 10,7. Wéi gesäit et aus mam Personal vun der Police? Dir hat dat kuerz ugeschwat. Wéi war do de Stand an de leschte siwen, aacht Wochen a woumat rechent Der fir d'Zukunft? Wéi eng Aschätzung kënnt Der do maachen? Bon, also dat éischt ass, datt mer wierklech alles gemeet hunn, fir eis Leit ze schützen, souwuel punkto Material wéi ze kucke fir eng raimlech Trennung an eng zäitlech Trennung op de Büroen ze erreechen. Et ass esou, datt mer, wéi dat Ganzt lassgaangen ass, héich gaange sinn, bis op 28 Erkrankter. Do si keng méi derbäi komm. Mer hunn haut nach een, dee krank ass an deen, ech hoffen, och geschwënn erëm an eise Reien ass, fir eis ze verstäerken. Dann eng Fro nach, eng Fro nach zu der IGP-Enquête, déi den Här Bausch ugeschwat hat. Kënnt Der eis do en Detail ginn, wourum et geet? Wann ech richteg verstanen hunn, ass et jo ëm eng Kontroll, oder, gaangen. Nee, nee, dat ass, also dat si, dat si Bierger. D'Bierger kënne jo och bei der Inspection générale de la police eng Plainte maachen, wa se fannen, datt se zu, also net Reegelrecht, also net der Reegel no, behandelt gi sinn. Do geet et ëm de Comportement. Bon, dat ass eben ee Bierger, deen huet do eng En, oder do eng Plainte gemaach an an engem Fall ass och eng Enquête opgemaach ginn. En Detail kënnt eraus net ginn. Gelift? En Detail kënnt eraus net ginn. Neen, neen, dat ass eng Enquête, do ass Secret de l'instruction, selbstverständlech, wéi bei all Enquête. Dat kann ech Iech, dat weess just d'IGP an dat ass och gutt esou. Pardon. Ech vum Lëtzebuerger Wort. Ech soen, an de leschte Woche gouf et immens vill Onkloerheet bei de Leit dobausse, wat se da lo tatsächlech dierften a wat net. Dat hat och domat ze dinn, datt ganz vill Elementer op eenzele Pressekonferenze réischt bekannt gi sinn. Ee Liichtbléck an deene Saache war u sech eng Lëscht mat villen Äntwerten a Froen op der Websäit vun der Police. Déi ass awer innerhalb vun engem Dag erëm verschwonnen. Meng Fro, Wien huet dat ordonnéiert a firwat? Dozou kann ech eppes soen. Et war esou, datt mer am Ufank op de Wee gaange sinn als Regierung, datt bei der Police e Question-réponse war, den Etat hat een an d'Ministèren hunn au fond e bëssen an eegener Regie dat gemat. An do ass versicht ginn, dat ze zentraliséieren. A just nach beim Etat all d'Froen drop ze setzen. Dat heescht, mir hunn net méi do spezifesch, well mir wollten eng zentral Plaz hunn, wou dat, wou een op all Froen, déi een hat, eng Äntwert kritt. Bon, do koum nach derbäi, datt jo déi Regele si jo en cours de route an dauern, haaptsächlech an der Schlussphas hu mir jo ugefaange scho verschidde Saachen ze änneren, well et muss ee jo wëssen, mir hunn déi éischt Regele sinn opgestallt ginn An enger relativer Urgence, an dat ass ni perfekt, dat ass ganz kloer, ware widderspréchlech Saachen dran, mat déi erëm nu gebessert sinn, och Saachen, wou mer fonnt hunn noträglech, datt dat awer vläicht net kohärent wär. An dowéinst ass herno an der Schlussphas, déi lescht Woch, well mer do jo och wossten, datt den eelefte Mee sollt wierklech eng grouss Ännerung soll kommen, sinn dunn ee Moment d'Froen erëm, also d'Äntwerten erofgoe ginn. Dat ass sécherlech kommunikativ net immens. Glécklech gewiescht war, dat hat nämlech zum Resultat, datt d'Hotline iwwergelaf ass an d'Leit natierlech massiv do ugeruff hunn. Mee ech mengen, dat muss een einfach esou soen, wéi ass. Et war natierlech schwiereg, wéi gesot, well mir hate jo och, et war jo keng Erfahrungswäerter do. A wann een natierlech Reglementer wéi doten an där Vitess muss huelen, déi sinn, Also ni perfekt. Et ass wéi d'Sentenz sot, d'Justizministesch gesot huet enker an engem Regierungsrot, an ech mengen och enker op enger Pressekonferenz, eigentlech gesi mer hei, wéi wichteg datt et ass, datt legislativ Aarbecht vun dem Gesetzesprojet iwwert de Statsrot, d'Chamber, datt dat alles esou laang brauch, wou mer ons oft hei ze bekloen, datt et schonn net vu Muttwëll ass. Dat gesi mer hei am beschte wa mer an der Urgence mussen Décisiounen huelen. Dat ass net déi beschten, entre guillemets, legislativ Aarbecht, déi een do mécht. Moien, Pierre Jans vum rtl. Ech hätt eng Fro un den Här Schrantz an dann eng zweet, déi awer zesummenhänkt, un Iech zwee. Här Schrantz, ech wollt nach eng Kéier dann op d'Fro vu menger Kolleegin zréckkommen. Wéi ass et da konkret, vläicht un engem Beispill, wann Dir elo geruff gitt oder wann eng Patrull mierkt, hei do ass awer eng Party, wéi geet dat da viru sech? Ech mengen, mir kréie jo normalerweis déi Informatioun vun iergendwouhier. Dat ass jo mol schonn als eegenen Zeien, dee kann iergendeppes aussoen. An da kënne mer probéieren, fir vu baussen eppes ze gesinn. Mir kënnen natierlech och schelle goen, fir probéieren, Kontakt mat de Leit opzehuelen. Mee wéi gesot, mir kënnen net elo eng Dier do opbriechen wéinst enger Contraventioun. Also dat ass net denkbar. Mee gëtt et dann e Protokoll oder gëtt dat notéiert an dann un de Parquet weiderginn? Jo, ech menge mir maachen e Rapport un de Parquet mat allen Elementer, déi mir konnte feststellen an där Situatioun, an da gëtt dodriwwer befonnt, wat dermat geschitt. An dann d'Fro un Iech zwee, Wéi ass et dann, wann Der Appeller kritt vun engem Noper zum Beispill, also dat, wéi een op Lëtzebuerg seet, d'Klapen? Ass dat erwünscht oder esou, datt d'Leit sollen do awer respektvoll mateneen ëmgoen? Also, ech mengen, dat, wat ech am Ufank gesot hunn, ass dat Wichtigst, dat ass, datt mer Eegeverantwortung hei un den Dag leeën an datt mer eis alleguerten an Eegeverantwortung eebe verstänneg behuelen. Bon, wann natierlech en Noper eppes mellt oder bei der Police urifft, ass d'Police jo gezwongen dohinner ze kommen an ze kucken ob se eppes feststellt. Mee wéi gesot, ech mengen dat Wichtegst ass einfach, datt mer alleguer zesummen an Eegeverantwortung déi Reegelen anhalen, dann komme mer ganz, also dann hu mer déi beschte Chancen, datt mer hei mat dem Virus kënnen liewen, well mir mussen domadder liewen, esou wéi et leider ausgesäit, fir eis alleguerten nach eng länger Zäit. Bis mer Medikamenter oder Vaccinen fonnt hunn, wäerte mer nach mussen domadder liewen. An esou laang muss mer alleguerten an eis selwer erakucken an eegeverantwortlech sinn. An dat ass dat Allerbescht. Mir wëllen, dat ass ganz kloer, ech mengen, dat hunn ech scho méi wéi eng Kéier gesot, mir wëllen net e Polizeistat installéieren, wou d'Police elo géing weder, scho guer net, Ech mengen, weder d'Police als Demandeur, nach ech als Minister, an och guer net, scho och net d'Regierung, fir datt mer elo do géingen ech weess net wat fir eng Regelen opstellen, datt d'Police extra polizeilech Regele kritt. Dat wëlle mer net. An duerfir ass et esou wichteg, datt mer hei an Eegeverantwortung reagéieren. A wann natierlech d'Police sur place geet a si stellt eppes fest, dass, wéi den Här Schrantz gesot huet, da gëtt et och do kloer e gesetzleche Kader, wéi dat ofzelafen huet. Da maache se e Rapport an dee geet un de Parquet an et sinn d'Justizautoritéiten, déi mussen dann decidéieren, ob se Poursuitte maachen oder net. A wann Der erlaabt, giff ech vläicht och ganz kuerz drop reagéieren, also fir Iech eng Gréissenuerdnung emol ze ginn. Bon, ech hunn den Term Denonciatiounen gelies. Dat fannen ech wierklech elo net an der Rei. D'Leit mellen eis Saachen, déi se gesinn. Dat ass eppes, wat üblech ass. A wa se verdächtegen Auto mat Abriecher gesinn, mellen se eis dat och. An dësem Fall hei verstinn ech, datt een, deen sech un d'Reegelen hält, rose gëtt, wann en aneren sech net un d'Reegelen hält. Mee mir hunn där Appellen 180 gehat iwwert déi ganz Zäit, wou mer elo mat der Kris ënnerwee sinn. An dat waren, ech soe mol, gréisstendeels méi anodin Saachen an dann eben e puer Saachen, wou wierklech reegelméisseg getraff ginn ass oder wou eng grouss Party amgaange war, wou ech och perséinlech gutt fannen, datt mer dat gemellt kréien, well et geet jo awer ëm eis alleguerten. Nach eng Question fir mech vum Lëtzebuerger Wort, fir um Här Jans seng Fro ze enchaînéieren. Dir hutt eis virdru schéi faarweg Biller gewisen vu Partyen, déi Der net wëllt hunn. Wat ass dann dat, wat d'Leit doheem solle maachen, kënne maachen, dierfe maachen an net dierfe maachen? wéi ech et scho gesot hunn, sozial Kontakter erëm kënnen hunn, dat heescht, datt d'Leit vun der Famill an deem Zuel, wéi mer se erlaabt hunn, bei een heem kommen, datt ee gemittlech vläicht en Owend doheem verbréngt, matenee schwätzt. Wéi gesot, wat wichteg ass, dat ass, datt mer och doheem bannen an am Haus et esou maachen, datt mer kënnen déi sanitär Reegelen anhalen. Dat heescht, wann ech, ech soe lo mol, een, wann ech Leit invitéiere fir z'iessen an ech weess, ech hunn nëmmen en Dësch, wou dräi Leit drop ginn, ech mengen, da kann ech keng aacht invitéieren, do kritt ech mat Sécherheet keng sanitär Reegelen agehalen. Oder wann ech op engem klenge Studio wunnen, vun ech weess net wivill Meter carré, do kann ech net onmoosseg, also net sechs, siwe Leit oder sechs Leit invitéiere plus nach zwee, dräi vläicht vun der Famill. Ech mengen, et ass jo einfach eng Saach vu gesondem Mënscheverstand, wat mir, ech mengen, jiddweree versteet, datt mer wëllen, D'sozial Kontakter, dat ass dat Haartst, wat eis konnt passéieren, datt mer eigentlech d'eege Famill net méi konnte begéinen, datt mer mol Frënn net méi konnten doheem gesinn, fir emol en Austausch ze hunn, datt déi erëm kënne stattfannen. Duerfir ass dat heite gemat ginn. A wéi gesot, an et ass net gemat gi fir datt mer elo grouss Fester doheem feieren, well duerfir ass ganz sécherlech net de Raum an och net d'Zäit, mat deene Risiken, wou do hannendrun hänken, fir dat ze maachen. Heescht am Kloertext, d'Leit mussen och doheem an hiren eegene véiere Maueren hir Masken unhunn an zwee Meter Distanz ënnert de Gäscht anhalen. A priori, wann een erakënnt an et huet een e Gank, deen net grouss genuch ass, da muss ee fir erakommen de Mask unzehunn. Also ech mengen, dass genau déi nämmlecht Reegele gëllen dobausse wéi dobannenn an d'Leit solle méiglechst kucken, eben déi doheem och anzehalen. An ech mengen, duerfir ass dat och relativ kloer. Mee nach eng Kéier, vue que datt d'Police jo net erageet, fir ze kontrolléieren, dat wëlle mer net. Ech menge mir liewen awer, wéi gesot, an engem Stat, wou mer d'Privatsphär wëlle respektéieren. Dann ass et relativ kloer, da si mer hei bei der Eegeverantwortung. Duerfir insistéiere mer esou vill dorobber, datt d'Leit wierklech sech deem solle bewosst sinn. Also d'Familljememberen ënner sech ass jo kee Problem, dat ass jo och haut keen. Déi si jo souwisou, wunne jo an engem Haus. Et ass fir déi, déi vu bausse erakommen, datt ee par rapport zu deenen natierlech déi déi sozial Distanzen anhält. Wann ech dat jo soen, da gesitt Der, datt jo schonn e bësse Spillraum do ass. Wann ee sech do e bëssen organiséiert, da kritt een dat schonn hin bei där Zuel, wou mer ginn hunn, soudatt dat dann, wann en fonction vun der Plaz, wéi se no duerch weess, méiglech ass, emol Saachen ze organiséieren. Mir sinn eis jo awer och eens, wann een zesummen ësst op engem Iessdësch, muss een d'Masken ausdoen. Déi wéinegst Iessdëscher erlaben et, sechs Leit ze placéieren, mat zwee Meter Ofstand. Do muss een ouni Mask sinn. Dat muss jo awer an deem Fall da méiglech sinn, oder? Da muss ee kucken, datt een de Raum esou organiséiert kritt, datt een awer verschidde sanitär Regeln, datt een dat agehale kritt. Natierlech kann een net mam Mask iessen, dat ass kloer, mee ech mengen awer, datt een awer do sech kann an der Fantasie Saache virstellen, wéi een dat kann organiséieren. Mindestens kënnt ech mer dat virstellen, wéi ech mer dat, wéi ech dat wéilt organiséieren, andeem ech dat awer ka respektéieren. Duerfir, dat ass eng Saach vu gesonde Mënscheverstand, datt ech mech e bëssen, organiséieren en fonction vun deem Problem, dee mer hunn. Ech mengen, mir kënnen jo och dobaussen net ouni déi Regele liewen, esou muss et och dobanne sinn, ausser, wéi gesot, déi, déi am Haushalt zesumme liewen, zum Beispill zwee, déi am Haushalt zesumme liewen, déi kënnen jo niewentenee sëtzen, dat ass jo kee Problem. Duerfir hunn ech jo dach scho Spillraum, mat deem ech ka kucken, wéi ech mech organiséieren. Eng aner Fro geet un Iech an Ärer Fonctioun als Arméiminister. Wësst Dir vu Sportler, déi zu Wuhan op der Militär-WM waren an do krank goufen? Dat gouf leet thematiséiert, och an der internationaler Press. Den Dan Kersch gouf de Mëtteg dorobber ugeschwat, sot hie wär dofir natierlech net zoustänneg. Dir wäert do zoustänneg fir och ze decidéieren, ob do eng Delegatioun misst geimpft ginn oder net, geimpft, pardon, misst getest ginn oder net. Also, et ass jo esou, datt déi Spiller zu Wuhan vum 18, den 18 Oktober ugaange sinn, bis Enn Oktober. Ech war selwer och do iwwerens. Ech war bei der Eröffnung do. Ech war, hat nach en aneren Termin als Transportminister och a China an dofir sinn ech och do dohinner gaangen, bei d'Eröffnung. Ech muss lech soen, zu deem Zäitpunkt hir Wosst kee Mënsch eppes vum Covid, also vun deem vum Coronavirus, also vun der Krankheet Covid 19 wosst kee Mënsch eppes. Bon, ech muss och soen, ech, et war mir net bekannt, wéi ech do war, datt iergend e Sportler sollt krank sinn. Ech war och zwar nëmmen een Dag do, sinn ech an China, vun do aus sinn ech zu Gap, eng aner Plaz, weidergefuer. Mir hunn och Nofroe gelooss. Bon, et, a wéi gesot, mir hu lo keng Kenntnis, datt iergendeppes schonn deemools do hätt kënne gewiescht si mat deem Virus. Mee ech kann dat awer elo net jugéieren. Ech, wéi gesot, zu deem Zäitpunkt ass, war weder de Virus bekannt, nach Tester sinn d'ginn. Dat heescht, ech hu scho Leit, déi mech gefrot hunn, hätt dann net deemools Sportler kënne getest ginn? Jo, op wat wären se da getest ginn? Éischtens huet keen de Virus kannt an et si keng Tester déi Zäit ginn. Also mir waren nach an enger Zäit, wou dat jo guer keen Thema war. Bon, elo kann een natierlech. Sech d'Fro stelle soll elo dee Sportler, deen hei am Gespréich ass, en Anticorps-Test gemat kréien oder net. Dat muss d'Santé decidéieren oder jugéieren. Ech sinn net Dokter oder Medezinner oder Wëssenschaftler, fir ze wëssen, ob dat e Sënn gëtt. Wann ech dann esou vill Méint dono en Anticorps-Test maachen, ob dat fiabel ass an esou weider, ech weess dat net. Mee ech hunn awer kee Problem, wann d'Santé mir seet, ma mir géingen dat interessant fannen, datt een dat soll kucken, firwat net, da solle mer dat bei deem kucken. Ech mengen, mir wëllen, et geet jo net drëms, mir wëllen näischt verheemlechen, well zu deem Zäitpunkt wosst kee Mënsch eppes vun deem Virus.

Bon, et ass elo nach ze fréi, fir dat kënnen ze bestätegen, well mir wëssen och elo net wéinst dem Confinement, ob schonn all d'Informatioune bei eis ukomm sinn an d'Plainten alleguerte gemaach gi sinn. Dat, wat mer festgestallt hunn, dat ass eng liicht Hausse vun deem, wat mir nennen Dispute familiale. Mee och do muss een ëmmer nach kucken, well et ass, et gëtt séier vun Dispute familiale geschwat, wann herno d'Analys gemaach gëtt an déi richteg

voilà comment ça s'est passé pour eux, est-ce qu'on peut parler un peu de, de cet instant un petit peu magique dans le confinement, qui est un peu différent de, des autres situations? Oui, je crois que, euh, euh pardon, euh, dass den Tour gemacht ass euh, vun der dote Fro, dass och euh, an de soziale Medien ganz viel thematiséiert ginn. Ich meng, dat war positive Gest euh, an dat weist och, dass man net ëmmer so schlimm si, wie vläicht gesot gëtt. Merci.